Croeso i chi i stiwdio Radio Cŵyl Cefn Coch. Dywedwch ychydig wrthym amdanoch chi eich hun. Yy, wel, Llinos dw i, a dwi'n dod o Llanfrothan, a dwi'n gweithio fel swyddog yy i Gwerin y Coed. A Gwerin y Coed ydy mudiad i pobl ifanc, neu plant a pobl ifanc yn um, Penrhyn, um, a dyn ni gyd yn mynd allan i wneud gweithgareddau awyr agored. A Catrin dwi a dwi'n dod o Blaenau Ffestiniog. Maen nhw'n gadael fi Penrhyn bob wsos. Um, dwi'n swyddog hanes a natur bobl ifanc yn Gwaith Gwdwr hefyd, i gwerin y coed. Beth yw eich diddordebau? O, dwi'n licio neu lot o beth oedd y cerdded a sgwennu a dwi'n um, ffilmio ffilms hefyd hefo, wel i fi'n hun ac efo plant a phobl ifanc. Uh, dwi wedi gwneud rhai yn Penrhyn. A dwi'n hoffi mynd am dro, yym, darllen penillion, sgwennu penillion am natur weithiau, a dwi'n hoffi ffeindio pethau newydd amdan natur pryd dwi'n mynd am dro. Yym, lle yw eich hoff le? O!
Yy, ma' hwnna'n un anodd, hwnna. Yy, dwi'n licio, yy, wel, Llanfrosan, lle dwi'n byw ynddo fo, a deud y gwir. Gynnon ni bob dim yna. Yym ac yma yn Penrhyn hefyd ma' 'na ddigon o bethau i wneud does? Yym o ran mynd am dro. A hoff le fi ydi lle o'r enw Cwm Orthyn yn Blaenau Ffestiniog a mae o fyny yn y mynyddoedd a lle ffarmio oedd ers talwm a wedyn oedd o'n lle bobl yn chwareli yna efo chwareli yna a rŵan mae o'n le rili cŵl i fynd am dro neu ysgota.
Pa un yw eich hoff daith? Taith?
Ww! Dwi'n meddwl dwi'n mynd i gerdded bob un dydd Sul yn rwla i fyny'r mynyddoedd. Ac felly, mae yna ormod o ddewis o ran teithiau i mi, de. Um, fel mae Catrin yn dweud, mae yr honna i fyny Cwmorthin yn lyflu o daith a ddylsa pawb fynd i fyny i wneud hwnna. Mae hwnna'n special. Dwi'n arwain teithiau cerdded bob wsos, so gen i lot i ddewis o. Ond dwi'n meddwl yr ffefryn fi, debyg, ydy cerdded o Llanffestiniog i lawr am Cwm Cynfal. A mae'r golygfa fyna jyst yn wych. Beth yw eich hoff fwyd? Dwi wrth y modd efo cinio dy sul. O, cinio dy sul.
A fish fingers, chips a pys.
Beth yw eich hoff blanhigyn? O, um, dwi'n meddwl sa rai fi ddeud cennin pedr. Ia, blodyn cennin pedr. Yym, a dwi wrth fy modd gweld nhw yn dod allan yn y gwanwyn, achos mae fatha sa'i rhyw ddechrau newydd lly i'r flwyddyn. A dwi wrth fy modd efo Ysgawen, coeden Ysgawen, am fod fi wedi neud diod allan o bloda, mae o'n fendigedig. Be, beth yw eich hoff greadur? O, yng nghi bach i, swn i'n deud. Mae gynna i gi bach o'r enw Ben, creadur gorau'r byd, 'di o. A yn gorau i ydy deryn bach o'r enw Driw Bach.
Sut ddaru chi ymddiddori mewn natur a bywyd gwyllt? Wel, ddes i ymddiddori yno fo achos pan oeddan ni'n blant, o' 'na bedwar ohonan ni'n blant, ac o' Mam a Dad yn cicio ni allan i chwarae yn y caeau ac ar y mynydd, so dyna sut ddaethon ni i ymddiddori yno fo.
Beth yw eich barn ar warchod yr amgylchedd? Ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn, iawn. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni gyd yn ymwybodol um, o'r amgylchedd a bod ni gyd yn gwneud yn siŵr bod ni'n um, ailgylchu a gedrach wwan hefyd ar sut i ddefnyddio um, ynni gwahanol uh, o fewn yn tai hefyd. Ia a defnyddio llai o blastig, prynu petha sy ddim efo plastig arnyn nhw a gofalus be' 'dan ni'n llosgi ar y tân a fel ma' Llyn yn deud bo' ni'n ailgylchu petha 'de achos 'dan ni'n gwastraffu lot wrth rw beidio. Pa fath o betha 'dach chi'n neud i warchod yr amgylchedd? Hmm. O dwi'n meddwl bod pawb yn dechra yym adra mewn ffor, yym gneud yn siŵr bod yy ni'n ailgylchu Fel bod, fel oedd Catrin yn deud hefyd, yym pryd o'n ni'n prynu pethau bod ni'n neud yn siŵr nad oes 'na ddim gwastraff ychwanegol fatha gwastraff plastig, yym hyd yn oed gwastraff bwyd hefyd bod ni'n neud yn siŵr bod ni'n defnyddio hwnnw o ran compost ac ati yym a gynta 'da chi'n cychwyn gwneud pethau fel 'na bod yn ym- yn ymwybodol o'r peth yym dwi'n meddwl bod o'n beth da i ni i ni gyd gychwyn gwneud de. Yndi, dwi'n cytuno efo hynna, a dwi'n meddwl bod o'n bwysig hefyd, unrhyw beth da ni'n gwybod amdani achub yr amgylchedd drwy wneud pethau fel oedd Llyn yn deud, bod ni'n pasio fo mlaen i bobl eraill i wneud yr un peth. Beth yw eich hoff chwaraeon? O, rygbi.
Bob tro.
Yym, sgenna i'm hoff chwaraeon. Yym, rownders, wrach. Yym, be- pwy yw eich hoff awdur? O, dwi'n meddwl 'sa raid i mi ddeud Yym, Roald Dahl, achos dwi 'di darllen, dechrau darllen ei lyfrau fo ers fel dros ugian mlynedd a dwi dal i ddarllen nhw ac yn cael yr union rhywfaint o fwynhad allan ohono fo. A dwi'n mwynhau Dewi Prysor, cos mae o yn sgwennu straeon fel ag y mae hi, ia?
Pwy yw eich hoff fand? Ww!
Yym, dwi'n gwrando ar lot o fiwsig o'r chwedegau. Felly yym dwi wrth fy modd efo miwsig fatha soul fatha Sam Cooke a Jackie Wilson, hen hen gerddoriaeth. A dwi yn mynd i orfod deud anweledig a sibrydion cos oedd aelodau o'n nheulu'n chwarae'r bandiau yna.
Pe byddech yn ennill y loteri, beth fyddech chi'n neud efo'r arian? Yym, dwi'n meddwl yn syth bin sy'n mynd ar wyliau, de. Yym, ond wedyn, dwi'n meddwl 'swn i'n licio dechrau siop neu yym rywbeth felly yn yr ardal yma. A mae genna i fusnes fi'n hun ar hyn o bryd hefyd, a 'swn i'n licio bod hwnnw'n mynd yn fwy er mwyn i fi fedru rhoi gwaith i pobl yn yr ardal 'ma. A dwi'n meddwl os o'n i yn... os o'n i'n mynd ar wyliau hefyd, os o'n i'n rhannu chydig bach o bres i bobl dwi'n gwybod sydd angen o, o ffrindiau a teulu. A dwi'n meddwl os o'n i'n am buddsoddi yn y gymuned hefyd i weld os oes 'na ryw fusnes neu rywbeth fedrith bobl gychwyn a cael rhywbeth allan ohono fo.
Beth yw'r gorau ganddi'ch pêl-droed ta rygbi? Och, rygbi!
Ah, ocê, rygbi!

Reis ta pasta? O, pasta. Reis.
Beth yw eich hoff liw?
Sori? Hoff liw. Hoff liw. O, coch.
Coch. Mm.
Petai chi'n gael mynd â rhywun allan am bryd o fwyd, pwy fyddech chi'n ei ddewis? Presennol neu'r gorffennol, a pham?
Mae'n un anodd. Da ni gorau meddwl am.
Um, Swn i'n meindio mynd â Donald Duck allan, da. Cos efo chydig o hwyl.
Beth efo fwyta?
Bod dim tatws.
o, mae hwnna'n un anodd, anodd. Um, Ella swn i'n licio mynd ar rwy'n fel Dudwch Elvis Presley neu rhywun fel lai. Ia? Rwy'n efo, efo, efo hanes, efo hanes gofal wrth iddo fo.
Pwy yw ei charwr a pham? Um, so ni'n deud nain, achos uh, o'n i'n meddwl y byd o'n i pryd o'n i fach, a dwi dal yn rwan. Ie, yeah, so ni'n mynd am yn had, gos ar ôl ddysgu gymaint i mi am bywyd a sut i fwynhau.
Diolch o fawr i chi'r